ר' נח וויינבערג באקאנט פאר מאכן אסאך בעלי תשובות. אמאל איז ר' נח וויינבערג געווען אין ארץ ישראל, און א איד קומט צו צו אים און ער זאגט אים דו ביסט ר' נח וויינבערג? זאגט ער יא. איר מאכט אסאך בעל תשובות? זאגט ער יא. זאגט דער איד ווייסט איך האב שוין אויך געמאכט א בעל תשובה אמאל אין מיין לעבן. זאגט אים נח, אזוי? איך וויל הערן. ער האט אייביג געוואלט נעמען טעקניקס פון אנדערע מענטשן, אדרבה, ער וויל הערן די געדאנקען. זאגט אים די איד, כ'וועל פארציילן זייער פשוט, כ'האב אולד עידזש האום אין אמעריקע, כ'לעב נאר גוים דארט, איך געב זיי אייביג נישט קיין כשר עסן, ס'איז סאך סאך ביליגער. ויהי היום איך ווער געוואר אז איינער פון די מענטשן דארט, איינער פון די פעישענטס, איז א איד, א פרייע איד, אבער א איד. כ'האב איר נישט געקענט געבן קיין טריפות. פון יענע טאג און ווייטער האב איך איר געגעבן געפאקטע כשר'ע עסן. זי האט אסאך קאמפלעינט וועגן דעם, אבער איך האב גארנישט געקענט טון. כ'האב געוואוסט כ'האב נישט קיין ברירה, איך קען נישט געבן פאר איר טריפה. איין טאג וואק איך אריבער דעם צימער פון דעם פרוי און זי געבט זיך א רוף אן צו מיר, איך האב געהערט אז נעקסטע וואך קומט די אינספעקטער, איך גיי אלעס פארציילן. כ'האב געוואוסט ס'איז מיר נישט גוט, ווער ווייסט וואס קען דא מיינען מיין גאנצע ביזנעס. ריזיגע געלטער וואס פאר א פיינס וועלכע אנדערע צרות איך קען האבן וועגן דעם, איך האב געוויסט דאס איז עק וועלט, איך האב מיך אוועק געזעצט ביי איר, איך האב אנגעהויבן צו זאגן, הער דיך צו, אונז זעמיר אידן, אפשר ווילסטו ווערן א בעל ישיבה, איך האב אנגעהויבן צו פארציילן וועגן בראשית, נח, לך לך, עס איז נישט געווען צו וועם צו רעדן, עס איז אריבער א וואך פארציילט די איד די אינספעקטאר איז געקומען, און ברוך השם זי איז געווען א בעלת תשובה, און ס'איז אריבער רואיג. פרעגט רבי נוח, איין מינוט, האסט מיר נאכנישט פארציילט ווי אזוי האסטו עס געטון? ביטע איך פארשטיי נישט, האב איך דיר נישט געזאגט אז אויב זי וואלט פארציילט די אמת וואלט איך פארלוירן מיין גאנצע ביזנעס? וויאזוי איך האב עס געטון? כ'האב שוין געטראפן די וועג וויאזוי עס צו טון, כ'האב געבראכן קאפ, כ'האב איבערגעדרייט וועלטן, ביז זי איז געווארן א בעלת תשובה. האט רבי נוח געזאגט, דאס איז געווען די בעסטע טעקניק וואס האסט אמאל געהערט. זאג אמאל, א מענטש טראכט, מיין לעבן איז אזוי אויסגעשטעלט. דארטן דארף איך גיין צום ארבעט, דאס דארף איך טון פאר מיין ביזנעס, דארטן די געסער דארף איך אריבער וואקן, דאס זענען די טשעלענדזשעס וואס איך האב אויף מיין שמירת עיניים, און ס'קומט מיר אן שווער, אבער מען לייגט אריין אין קאפ אז דאס איז מוז געשען, איך וויל זיין הייליג, כ'וועל טון אלעס אין די וועלט ווייל דאס ברענט מיך. טרעף מיר שוין די וועגן אויסצופיגערן וואו צו גיין, ווי צו ארבעטן, ווי צו וואקן, און די אייבערשטער העלפט מיט א געוואלדיגע סייעתא דשמיא. די היינטיגע גיבור עפיסאוד איז געספאנסערד דורך די וועלט בארימטע פירמע סוקסיד עי בי עי וואס שטעלט צו עי בי עי טערעפי פאר קינדער אין די גאנצע סטעיט פון אינדיאנע, אריזאונע און נארט קעראליינע. זייט פון די הונדערטער צופרידענע עלטערן און רופט שוין אריין פֿיר זיבן צוויי זיבן זיבן זיבן, אַכט דרײַ צוויי דרײַ אדער שיקט א אימעיל צו העלא עט סוקסיד עי בי עי דאט קאם. די זכות פון די צענדליגע טויזענטע צוהערער זאל זיי ברענגען.